Curaçao Sportscast Game Over. Saludos y bon bini den otro programa Game Over caminda tur pero tur wega caba. Nos recorda bo mesora uh, pa corda e bel que sale riba mantai primi riba che y asina bo mes tambi ta suscribi riba nos canal YouTube manera ti programa y tal de evento y actividad nobo bo ta wordo avisa y asina bo ta queda den informacion pa tur lo que kuta bo programa Game Over y opi mas. Nos ta aprobecha mesora tambe pa gradisi tur sponsornan ku ta hasi e programa posibel i tambe abo ku ta reakshona i duna bo komentario pa loke ta nos programanan i komentarionan riba loke ta topikonan ku nos duna i tambe ta trata. Awe den programa nos tin Marcelo Chelo Pisas. Ken no konos'é Chelo Pisas? Gran futbolista, keeper, awor trainer, awor e traina awor ta pretendé ti traina. Chelo, bon bini sa ka nos. Kita ke yo? Bon, danki pa e oportunidat. Mi tin. Te. Chel un gran keeper tin bo tin. Um, va, va marca historia sigur. Worde reconocendo go pa Blues, sí, pero sigur un chi mio keeper dan conoce conoce pa lo que ta fútbol local y sigur último añanan. Ora yo pa laga fútbol para un tiki, veterano, nada. Bo sa brucha, mi tin tres tres aña sigur ku mi no ta un grandi veterano pa motibu di un leshon oke esei bo no hopi hende no ta mira mi ta un grandi futbol den veterano oke pero yu a rei bo a sigui futbol pero kantu di vèlt si mi a sigui futbol mi ta train mucha awor a ke manera bo a bisa Mi ta coach di Undeba, Undeba Ok. Prome Divishon. Ok. Ta bañando bon? Um, laga no bisa basta bon. Si. Resultadonan no dje bon ei, pero mi ke men trabounan si. Trabounan si. Conforme si, ta hopi trabou tin. Si, hopi trabou, men di nos, nos ta sigui. Dje. Um, pa loke ta selekshon, mesa Kòrsou a alkansá Kampionato Mundial, a habo sigur un dje grandinan, um, Añanan tras di loma pa loke ta keeper. Ne awor ki nos ta bisa um, e lo e rom den gol, antes ta chelo pisas den gol. Um, komba biba e resultadonan di nos selekshon ultimamente e klasifikashon pa Kampionato Mundial. Sa brucho, nan bisaba si neki dia Kòrsou hunga e laatste wea kontra di Jamaica, mi tabata den Sambil ta wak wega ora el den las tupito a kai sin haña sinta manera mochi chikito a yora hopi cos a pasa den mi mente sin haña e momento ei sin haña yorando di yorando di tur cu alegria ke men di hopi cos hopi cos a pasa. Con bay na momento dje pinalti promer ke pitaso final? Bosa fo'i nanan. Mi ta tamba hopi ku mi tanta, ma for e ref ora fluit e nana mi di uneku e nota pinalti. Ora nan a bin wak na var di cho hecho. Anto e nan foi nana mi di e kos e pa nos meta. No tin aba palabra. No tin aba palabra. O klasifikando pa mundial sigui ki e preparashonnan nos hungadónan bai bin. Awor aki resientemente nan a kaba di anunsiá selekshon pa wega nan di preparashon fogheo pa kampionato mundial pa loke ta e periodo fifa ku tin kon bo a haña e lista satisfecho kuné òf a ta bisa tòg ta tin un ador ku bo ta bisa bo ta tin deseo pa mira den nos elenko? Bo sa mi ta mi ta satisfecho ya tin mas mucha ku por wòrdu agregá pero pa wor aki mi ta satisfecho. Sigur sigur? Sigur sigur. E E lista tog no ta hopi kambia pa loke sigur ta ultimo weganan i nos wega na november kaminda nos a klasifiká na Jamaica. Tin un ador ku anke bo ta satisfecho bo ta bisa tog loke bo ta ke ta huntu riba e lista aki? Bon, ya. Tin esun un ante nombrando hopi esun Tommy Santiago si mi no ta ekiboká. E mi ke pa aport'ei pa duna un man. Tin esun Dal tambe. Mi ta spera ku e dosnan ei por bini. Pasá mi tin un tiki mi sa wla mi tin un tiki miedu dikon Surinam tambe ta bezig awor aki anto tin e mucha hòmber, Kluivert ei pa e no kambia bira bai.

Anto ku ya a worde ke la lo manda pa motibu di di su famia a worde ke ta Rutte Rutte tokante e seleshon Rutte no sa masha mi ta bisa manera ku sa Rutte no sa masha Rutte ku tim ku ke ku e kosnai ya a worde ke ta bai puru ku no seleshon mi ta mi ta spera tur kos bai bon ku ku no seleshon anto ku Rutte na kabes. Si ta sigur. Nos a kai den un grupo huntu ku Alemania esaki e titan nan semper pa loke ta futbol mundial Ekuador ultimamente tambe komandando den nos den e region sigur Sur Amerika i tambe for di Afrika tambe nos sa Ivoorkusti kico ta opina dje grupi. Brucha fo ora Kòrsou a yega pa mi un empate mes den e tres weganan ta sufisiente. un empate sin aña fora bo fora Kòrsou a yega mundial pa mi sin aña ta kos di mas grandi ku tin i un empate pa mi mes ta sufisiente. Bo soña ku nos lo yega mundial un dia mirando tur e tempu ku bo tambe un bastante wega klasifikatorio? Brucha, sin aña ora bo ta un gando klasifikatorio ya bo ta gana e weganan dje nan ora bo pèrdè bo ta bisa e'e ban atrobe ban atrobe. Pero e soño a bira realidad. Bo a pensa Chelo den gol ke timi bo dilanti den un mundial? Bo sa awe. Ora bo ta den futbol te kuné bo ta pensa bisa ma un atura e teken ami logra yega pero e tim a yega ta mi pais a yega ojalá mi ta ta den gol. Bo sa awe nan ku bo ta soña. No ta wori ken a yega pero nos a yega. Esei ta importante. Mester un kos ku Tama yega honorablemente si aña seleccion Kòrsou aki bon nos ta yega nos ta mustra mundu completo ken nos ta. Ya esei ta sigur nos no ta bay baga cabes pa ñu ende nos ta bay haci nos best pa loke ta football local mesmo di bo ta yudando ekiponan y tambe muchanan

No ta tin campeonato di hobenil. Kemen di U diashete no taba tunga ni U binti no taba tunga. Ora campeonato cuminsa ta net tur team a hunga un wega. Un wega tur team a hunga. Anto pa despues bini seleccion di U diashete, U binti. Con nos muchanan bo prepara? Bo bo explica mi sei con. Ese ese bo te kere ta e gran motivo di con toch nos te busco pi refuerzo pa exterior? Mi te kere sei. Of, o sea, mi no ke papia malu pero mi te sinti cu e banda ta tin algo, tin algo. oke no no mucho confiansa den nos jugadornan kisas of e desaroyo di nan ta mucho tiki pa cu no campeonato pasobra añanan atras si nos bai añanan atras cu campeonato tambe bo ta aña tog of yon ta baha cu bosh jugador pa hunga. Cu campeonato bo tabata aña nan tabata parti en mita mita awor aki sin campeonato si mi no ta ekiboca ho binti ta net tres ota cuatro jugador ta tin di campeonato tur sobrada ta di Hulanda. Nos ta tabata Ora, mi no tin problema cu esey. si Ora bo pa Juena no comprende mi malo, mi no tin problema cu esey. no pero Pero- comprende bo malo ta bo opinion Esey ta mi opinion. aki nan tur wey a caba nos ta papia cos mane mane straight pone tur cos tur wey cu banda game over Si, si, si, si. nos ta gewoon duna nos opinion mane tanto tur hende tambe por opina mi ta kere riba loke ta e e temanan cu nos trata sa ki ta opinion di di di Chelo Sa pa ta loke ta opinion di e ami. seleccion ah nos seleccion u binti Ungando, yegando casi final, bentaha un nada conti Haiti, lo a nifica nos clasificacion pa proximo welta, tog e ta bolto. Bo sa, mi tabata den stadion pa wak e wege, mi ta ta para net na entrada tras di goli, ora no yegando ta ta na ochenta y pico, kemen casi weta cabando, caminda Briquera cay sin haya brucha. E nanan mala bay para na muraya y di bo nochi dicon mi ta para cu mi ta mira con nos keeper ya y nos dobe experiencia con e ta traha su barera e ta traha su barera ora refa ta fluit e ta dal dos stap bay pa riba bay para net tras di barera bay bay wak. Si bo tin ku si un hende, si hungadó tin ku bora mi, bora laga bal e pasa riba e barera bora mi, pero no parti pa bo. Ke men kaminda e tabata para ahi, el a dal dos stap bai pariba si. Anto si bo wak e vidio òf e ripitishon bo ta mira kon e kiper ta dal dos stap bai pariba kon e bal a ta drenta pa bo kaminda mester ta para. Chelo para mi mei gol òf e dos stap pa bo. Camino de la Treinta lo bo yega? A pesar mi ta pisao e keeper no tin masha experiencia pero ya. Bo sa kita un gradi dos y fai dje tiro, bon tiro si. Si ngaña e tiro ta bon pero pa Reinanan le por a sakié.

Cu a yega y tende e cielo su nomber mes por pasa? Nan por pasa. Ok, nan por pasa bo ta yuda toch educa. Asina ta bon. Correcto. Ah, mirando bo historia y bo hazañanan cu bo a pone toch bo no ta bira loma pa e deporte a pesar cu bo ta bisa cu tin un lesion cu ta stroba bo di ta riba veld. Bo ta ban di veld cu un deba manera bo ta trece dilanti yudando mucha. Anto e posicion clave cu bo mes ta tin como keeper bo ta yudando pa proximamente nos tin keeper. Correcto. Despues cu Eloy Romo, awo cu e cielo un por mas, despues cu Eloy Romo no tin, tin un par di chelo cu rom extra ni e nivel cu nos eh, lo mesti pa próximo no, campeonato. Tin pari mucho, tin pari mucho uh, ah, ta sí. viniendo, tin pari sí. mucho. Uh, um, um, ora, ora, ora mucho na llega, um, wat a bezig cu nan. Kiko ta nan, nan, nan, nan mio nivel? Un, un keeper, eh, joven keeper na hoy. Kiko ta, ta e, e, e lo que cu nan ta mio den, y Kiko wat a bezig cu botin bay pone más atención pa nan un, un keeper completo. Nos a na hende tabata sinti aki mane tur mane mi ta sabo tur djara so mi ta trainan mi ta sali punta nan con a bai cu nan wega den weekend anto scuchando nan nan ta bisa mi oh coach mi por haci tal y tal tal y tal anto asina mi ta scucha nan anto pa mi por mehora nan pa mi por drecha e fayo cu nan haci anto mane mi ta bisa bo. Drechando nan fayanan, anto asina e muchanan por bira mas mihor. Ok. Um, tin di nan ku di ki edad nos ta papia aquí verdad ku ta basic? E tur di e tur di 7 mm -hmm. um, te ku 15, 16 años. Tin di nan ku a, a, a deputada acaba de nos Sí, eh, por mí que sí, por mí que sí. Um, mi tabata junto ku um, Señor Plata. Okay. Esei nos tabata train tur dja domingo. Um, Just for keepers. Tur dja si, just for keeper. Uh -huh. um, enanan tata um, um, Plata, ami, Silvio, Ivan Hansen, Sumter mes ku ta hondo uh -huh. ku seleccion. Botin um, Rivière ke menos basa tabata train e muchanan. I den sena dominguito bo ta mira un dje muchanan ora ki. Okay. Um, plus Jan, um, Jan cu Lome tambe ta tin uno, pero ese el a bay Holanda. El a bay Holanda, sí. Okay, que um, bota miro, bota miro sí, fruta nan desarrollo. Bota bota tin den un deba mes tambe ta tin um, te acuerdo su nombre ahora aquí, se tambe, se ta casi ta tres, cuatro aña pasado. El a biba Hulanda awor aki. Okay. Ke mi amigo ta mira e frutanan. Tin desaroyo. Si. No, esei ta bon. Sigur ku bo ta duna bèk na bo pais i sigur na loke bo a hasi. Seleshon hu ku seleshon ántes ku mi na abo tabata kiper, ki bo ta mira e diferensia? E preparashonnan, direktiva ta duna mas, hungadónan ku ta huntu ku bo, e dedikashon, disiplina. Nos a antes antes nos tabata nos tabata skucha ki nos dirigentenan ta bisa nos anto bo ta mira nos tabatin nos tabatin e gana dikon antes ora bo forma pa forma selekshon ora bo antes ta antiena hulandes kèn bo ta haña estudiantenan di kòrsou. Bo ta hèr su nan di Boneiru. Kèn bo mester honga wega kontra di Boneiru pa bo traha selekshon di Antias? Ke men di nos tabata train hopi. Si haña hopi anto nos a tin par di par di coach manera un Ronny Trolong, un Etienne Siliei, Henry Caldera, Mou Maria tur kimen bai tur e e entrenadornan a pasa kimen kada un ta ta dunabo cierto tepnan pero bani training si brucho uf uf esei ta e diferencia cu un alor na awe e diferencia un alornan di antes tok ta gusta train mas tanto cu es na djor antes nan ta bisa bo train ta cuminsa shet ora y meinta ya pa cuarto pasai seis tur hende tabata tei caba awor aki bo bisa muchanan

Anto anke apesar ku por ta den aktualidat nos tin un hadó ku por ta tiki mas talento hasta, pero e desaroyo ta kai kòrtiku. Esei ta bèrdat. Esei ta bèrdat. Disiplina, disiplina, bruchi. Kon ta ku un deba mes ke parti bo ta papia di disiplina ke eseinan? Kon kon ta ku eseinan e ta bayendo na satisfakshon? Kusá bruchi e ta bayendo na satisfakshon pero no no kompleto, no kompleto. Bèrdat tiki tiki bèrdat mi tin. Mi tin um mi tin kuater wega ta pará na kabesa ora ke dundeba um undeba manda yamá mi promé pa mi por um train nan kipernan anto pa mi por ta assistant coach. Djina nan di assistant coach mi a bira coach. Honestamente tiki tiki mi ta trata di yinka e e e disiplina den e muchanan. Kos anto siu si bo wak hopi hende riba kaya. Na Sâo Tomé esnan tambe ta bisa bo ku e tim nan deba a kambia, nan ta wak nan ta duna domingo futbòl. Si, si sigur ta un satisfakshon pa bo mes tin. Korekto. Ku bo trabou sigur ta wòrdu apresiá i balorá. Korekto. Esei, esei ta bon. Enton, un kos simis sa sigur, un deba tin Hopi hopi talento hopi mucha. Hopi talento si hopi talento hopi talento. Si tur e unan. Bo ta bo ta bo ta ku señor so of bo ta ku e unan tambe? Mi ta ku señor anto siman pasa mi a duna un man ku u binti un tambe ke men mi a yuda train nan pero wega si mi no por a bai di u binti un anto pa colmo e wega ei wega para tambe. Esei ta debí ku por ta e ekipo señor tin hopi miembro di e u binti un? Di u bintiun bo tin sigur un djes kuater ta djes sinku hungadó ku ta den Primera Divishon. Esei ta bo ta mira ku e tim ta hopi hoben i tin futuro, tin talento. Tin futuro. Ok. Chelo mes awo e leshon ei e ta kura òf despues di tres aña? Bo sa brucha, mi ta mi ta wardando un kòl di dòkter pa mi por bai pa nan por wak e leshon aki. Oke oke ku ku ku den kabes si maske ta patras na i bek den gol un dia. Sin aña mi tin gana broer sin aña mi tin hopi gana hopi gana anto pa mi por mustra e muchanan mes dje ora aki ken ta chelu bisas. Oke oke oke bo bai hopi seleshon konta nos un tiki di seleshon paisnan ku bo bai kon e desaroyo kipernan ku bo ta tin por ta huntu kubo ku ta bisa. Om, mi, mi, mi te logra bia aki, ta mi te hunga, of no, of turbia wata bisa, ai te fácil, te chelo, te hunga den cosa. Mas a, um, ki para nga acompaña mi den selección, mm. um, Sumter, okay. um, Riviera, um, ta cara be hora de selección, nada bisa, mi nada ta bisa, mi chelo duna nos un chance. Mas a den un hego, sí, sí, sí. Um, sin aña, ma, ma pasa opi, opi, um, país, mm -hmm. den Caribe, Ku selekshon mi no tin palabra i grati si, sin haña ku futbòl mi a yega hopi kaminda. Hopi, hopi kaminda mi a yega ku futbòl. Di paisnan nos a yama bai Kosta Rika, Honduras, Jamaica, Trinidad. E men semper ta dos, no ta sali topa. Guyana, Surinam, Puerto Rico, San Domingo, Haiti, tur casi tur isla den Caribe aki nan mou a bala contra dje di a bay tur tur a bay. Awo e wega of e hugada e atrapada mi sa cu mi tin cu bis'e cu sigur lo bo no lo bida. Bo sa brocha. E sera ta miti South Flat o binti e tempo ei nos a nos a hunga kon di ruba nos a saka ruba afo despues nos mester a nos a topa San Domingo nos a saka San Domingo afo nos a hunga pre mundial na Mexico yegando na Mexico ei nanan nos mester a hunga kon di Salvador nan a cambie laga nos hunga contra di Mexico keme nos a kabi yega Nos mester a sosega un pa dos dia, ya su siguiente dia na bota nos oko di Mexico. Nos a pera con di Mexico, despues hunga conta di Salvador caba conta di Guatemala, awel e wega con di Guatemala y mi no ta lubide nunca mas, dicon? Prome cu wega cuminsa nos a tin Nos ta tin Am y Tian Cilie cu Ronnie Trolong como nos coachnan. Awel, na Sundrami. Prome cu wega? Prome cu wega Sundrami. Bisami, cu mi bisami tene aki, bo por mas miho. Awel, bruchi sin haña. E dia me hunga pa mi mama. Pa mi mama munga wega kaba sero sero awel ora wega kaba stadion a keda grita portero por wak mi ta ebana mi ta masha sentimental kumisa yora gon no yora hoki si drobe no asin aña kimendi. Stadion di dies mil hende men nan ta grita grita bo nomber men oh brucho nunca mas mi ta olbida e koye. No, no, great, great, great, great. Awo, un adonan ku tambe ba move ku ne, ba fonga ku ne den selekshon. Kua bo no ta lubida nunka i kua bo ta bisa semper lo mi ke deseá pa e hungadó ki ta den den mi tim? Brucho, mi bai menshona nomber awor aki, mi tin chèns di lubida awor aki. Mane mi ta bisa bo? Hungadornan ku munga ku nan den selekshon kontra nan tambe manera mi ta bisao di Ruba mi brother Jonathan Lake esei kada bes nos ta keda mamagay di otro one di Boneiru mi tin tin Oby Winklar Trinidadnan Pikeri. Nan Boneiru tin basta un hundraki na Kòrsou tambe komo un oponè den selekshon mas tantu ta Yoyo Brinkaart David Abreu tin Kenneth Margareta Junior Esuna e desunan a pasa un hopi selekshon ku nan bo tin bo tin bon chikeli sirbi banda na Hulanda bo tin Patan Sambo ke men di defuntu Tayron Mongen aki bo tin Michael Martina Ozheng Marta ke men basta hungadó pa mi no ta bisa pensa awor hopi hopi hungadó pa mi awor ke menshona awor aki ta kere nos no ta kaba. Awor chelo den gol e defensa sentral ku bo ke bo dilanti.

E e no abrochi. No? Di futbolistas ni tur tempu. No. Un ta defensa so, kompleto un pisa. No, ese era difícil, era Ta difícil. difícil, era Ok, difícil, ok, ta hopi difícil. era difícil. Ok, ok. Pa mi tur ta top 3. Awo, ok, e keeper ku bo ta bisa i sei semper mi tin ku wak pa pa sigur pa selekshon, kin ta mi puesta? Bo basi menshon hoy di un par ku ta pidi bo, pero bo mes ta bisa ora bo esaki. Lo ke a bisa bo sende ke dia mi a subi ariba, dia mi a subi ariba ta tin hopi hopi keeper ku ta Hensel Ignacio, Inchi Pieternella, Sherwin Yamanica, Jean Constancia, ke meni tur tur e keepernan mi ta respeta. Tur, tur. Tur mi ta diciendo, ta bisa mi sa un eta, eta difícil en mi ahí. Sí. Sí, sí, eta difícil. Yo rato yo no sa si mención di hopi futbolista ku Hopi, casi sí, por ay. bisa ya nan ta lupidar riba je, pero ku tambe pone na nombre di Bo sa- fútbol local. Fútbol, deporte, bota será hopi amistad. Amistad, correcto, sí. Que men di, ora mi topa gai na no sa motor con un ruman. Ujú. No, sí, te cree. Sí, te cree. Chelo, Kome sa? Un placer pa semper combersa cu bo. E parti disciplina mi sa sigur cu ta resalta si ca bo y tambe con cu bo a demostra base di bo carera te ultimo aki hungando legend den gol contra di futbolistanan den exterior cu bendo. Corecto si bo a saca cara sigur pa loke ta futbol local y Ora ki ya mi tin un yama bo tambe pa bien ku tur bo historia ku bo ta tin i tambe pa ku nos klasifikashon pa kampionato mundial esei ta e topiko di dia ultimo lunanan nos ta wardando yegando pa kampionato mundial nan ka sali un plaser di kombersá ku bo mi sa ku semper bo ta available ora mi dal un grito pa nos kombersá bo wensa tur klas di éksito pa futuro mi spera ku e leshon ei ta trae lo mo ku bo mustra e chikitunan. Ainda Kiko chelo tin aden. Semi dame ta spera ora chi pa loke ta bo ekipo un deba dame un esami ta spera tur kos bon pa ku futuro. Danki danki. Esei tabata Marcelo Chelo Pisas, keeper, sikur ku no mester di ningun introdushon bo papia di futbòl na Kòrsou sin bo tende e nòmber di Chelo Pisas es bon pa pie bo. Chelo, un bia mas danki. Esaki tambe nos ta terminá nos programa. Ku invitá bo mesora pa nos próksimo edishon di Game Over kaminda tur, pero tur wega kaba.